Bor hökman habarlaşarys. Bolýar. Sag bol. Salam. Bagşy arkaly garaşdyran üçin. Gowmy ýagdaýlaryňyz? Hawa gowmysyňyz? Siz iş bar diýip bildiriş beripsiňiz welin. Adyňyz näme? Merjen. Merjen. Örän şat. Iş barada gyzyklanýaňyz. Hawa bar. Hawa maňa iş gerek. aýtdy. Biziň size hödürlejek işimiz ýöne bir iş däl, has bir jogapkärli iş. Hawa. Nähilikä ol? Siziň iş wezipäňiz iş dolandyryjy wezipe bolup gidýär. Aha. Haýsy işi dolandyrmaly? Bu iş diňe jogapkärligi talap etmän, eýsem, hemme wagt aýak üstünde işlemegi, onnoňam ýokary derejedäki çydamlylygy talap edýär. Aýak üstünde işlände ol. Hawa, aýak üstünde durup işlemeli. Bir gerek bolsa arasynda bir dynç alnar, ýöne şu taýda bir aýdylyşy ýaly ýazylyşy şertlenmez, aýagy üstünde işlemeli. Oturmaly dämi hiç hili dynçlyk zat ýok. Hawa, indi yzynam aýdaýyn, hepdäň ýedi gününem, bir ýüz otuz bäş sagadam doly işlemeli. O dynç alyş ýokmy? Arasynda bir kärdeşiňiz bilen gezekleşip arasynda bir dynç almagyň mümkin, ýöne dynç almana hiç hili wagt bolmaz, ykrar edýän menem. Bir ýüz otuz bäş ýatymyzda. He, celuw nedelyu i sto tritsjt pät çasow i biz wyhadnych i şö i na i şö i na nagah. Oba kä wagt kärdeşiň gelse dynç alyp bilersiň. Ýogsa, garaz, işimiz azajyk kynlarak, şertlerimiz şoň üçin öňünden düşündirip aýdýarys, işe girmek kän. Sizden talap ediler, adamlar bilen dil tapyp bilmegi, gürleşip bilmegi, işleri gowy ýagdaýda alyp barmagy. Hemem. Aşpezlikdenem, lukmançylykdanam başyňyz çykmaly. Hawa-hawa. Işe hem işe ünsli bolmagy talap edýär iş. Aşpezligem, lukmançylygam bir-birine nähili baglanyşykly bolmaly? Meň işlejek işim. Ýok, menem düşünýän o. Sen iş dolandyryjy wezipede näme ýaly taýdan nahar bişirýän diýýäň. Ýok. Gerek bolsa diýýän häzir birden şo ýagdaý çykanda sen bişirip bilmän başlaraýmaly. Ol lukmançylyk. A birden bir kärdeşiňe bir zat boldy-da, onam başarmaly. Hümm, dogry, dogry, dogry. Gowy şertler bar eken. Ýene näme şertleriňiz bar? Hemmesini başarmalymy men? Hawa. Eýýäm ýadyňa kim öýdýän. Ýöne soňuna çenli diňläň, işimiz gaty gyzykly, gaty höwesli. Men aýdaýyn. Ýöne, iş stolunda juý diýip bir käriň eýesi bolsaňyz, ynanaý, siz. Dynç alyş rugsatynam soramazdyňyz bizden. Şeýle bir gowy iş daraý. Olar ýalam iş bar. Borlugymy şertleňiz dogan. Ýesi biz wykadnyý. A şunak onda a otpuska adaýla näle otpus. Ýylyň üç ýüz altmyş bäş gününem işlemeli. Üç ýüz altmyş bäş günläp näme işletjek meni maňa şo ýeriň gyzyk güldi. Ow indi bizde şo ýazylgyda ine ýylyň üç ýüz altmyş bäş gününem işlemeli. Aýlyk näçe bolýa. Iň esasy zadam aýdaly iň esasy zadymyz. Bu wezipede hiç hili aýlyk haky berlenok. A işe ne. Maňa gerekkä sag boluň on ýalak iş. A aýlyk haky bermejek bolsaň işläniň näme manysy bar. Hökman diňe aýlyk iş işlemeli. Ýo bilýän bildirişi gorduňyz internetden çykdyň indi wiza arkaly şo söhbetdeşik edip otyr. Onuň ýöne soňuna gelip bir hili aýlyk ýok diýdiňiz o işgärleriňiziň hemmesem şon ýaly işleýä hä içinden. Soňra çenli diňle-dä, belki senädir, maňa hiç aýlygyňyz gerek däl, hakykatdan hem meni işlejek diýersiňiz. Pul işde näbileýin, hiç kimi tapmaýanbolsaňyz mundaly işde işlejek adamlary. Ýöne ynanmaýaňda howwa diýeýin, aýdaýyn, bu wezipede şu wagtda bütin dünýäde milliardlarça adamlar işleýär. Kimlerkänaý olar on ýalak iş etýän? Işem gaty gowy ýagdaýda alyp barýarlar. Aýlyk barada gürrüňem edenoklar, sen bolsa aýlyk bolmasa meni işlejek däl öýem, Knopka basjak bolup dursa. Kto takiýe eti lýudi katori rabotad takiýe professi. Kimler diýýän. Elbetde olar ejeler. Ejeler. Hää şeý diýsene. Şolar aýlygam alanok. Dogry aýtýaňyz. Haçan görseň aýak üstündedir.

Jany sag bolsun. Dünýädäki ähli gowluklary arzuw edýän ähli ejelere. Ilki bilenem öz ejeme. Arzuwlaňyz hasyl bolsun ejelerimiziňem jany sag bolsun.